Il-gost u l-ġenn ta' partita futbol se jidħlu fil-klassijiet tal-primarja permezz tal-ktieb Doppjetta, miktub minn Saviour Darmanin u Sarah Busuttil u maħruġ bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. F'din ir-rokna, se nagħtu titwila lil dan il-ktieb u l-mod kif jiċċelebra l-futbol permezz tal-kitba.
L-isem Doppietta ġejja minnha l-kelma xi ħaġa doppju. Ovvjament dan il-ktieb jikkonsisti fuq eh, żewġt itfal li huma tewmin. Eh, tnej għandhom in-namra eh, għall-isports u iktar u iktar għall-logħba tal-futbol. Doppjetta tfisser ukoll mill-aspett kalċistiku meta plejer jirnexxielu jiskorja żewġ gowls. E, u f'dak ir-rigward insejħulu li dan il-plejer ikun skorja doppjetta. Doppjetta joħodna fl-istorja ta' Zara li hija tifla li tgħix ma' ħuha tewmi flimkien mal-papa tagħhom. Hija Tħobb ħafna l-futbol però l-papa tagħha jibgħatha għall-balè għaliex ommha kienet ballerina u dejjem xtaq li issir ballerina. Lejn l-aħħar tal-ktieb insiru nafu kif hi fil-verità il-futbol għandha l-qalba u jirnexxilha tikkonvinċi l-missierha li jwaqqafha l-balè u tibda tibda tmur il-futbol ma' ħuha.
L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu nippubblikaw ħafna kotba għal tfal differenti ta' kull età u anke aħna fil-settur tagħna ħassejna li huwa l-bżonn ukoll li nagħmlu tip ta' kotba għal programmi li nagħmlu aħna li għandhom x'jaqsmu mal-logħba tal-futbol li dawn il-programmi huma qegħdin li permezz il-logħba tal-futbol ukoll Inħeġġu t-tfal biex jersqu iktar viċin tal-ktieb u fosthom għamilna kotba li jikkonsistu l-logħba li tant inħobbu tal-futbol għax hawn nuqqas bil-Malti u hekk pubblikajna diversi kotba. Eh, fil-fatt jiena wkoll għamilt autobiografija tiegħi għal dawn it-tfal. Eh, sħabi wkoll li qegħdin fit-tim tiegħi minna kotba differenti, kollha kotba sbieħ interessanti u li żgur hemm ħafna xi talmu minnhom it-tfal li ovvjament nagħmlu dawn il-programmi magħhom.
Filgħaxija, hekk kif dħalt fis-sodda, f'widnejja kont għadni qed nisma' dik il-melodija ħelwa ta' filgħodu. Żara, żara, żara! Ġewwa qalbi kelli ħafna kuntentizza li ma stajtx nispjegha. U hekk kif għalaqt għajnejja, ġibt quddiemi wiċċ ommi jitbissem b'dawk l-għajnejn kbar u ġentili. Sewwa qal il-Papà, lili l-mamà kuntenta tkun tridni. Dik id-doppjetta bidlitli ħajti mil-lejl għan-nhar. Mil-lum 'il quddiem issejħulix Zarelina l-ballerina għax jiena sirt Zara l-attakkanta. Dan il-ktieb hu ammirat għat-tfal bejn ir-raba' u l-ħames sena. Jista' jintuża fil-klassi mill-għalliema għaliex huwa dwar l-isport u nafu li ħafna tfal għandhom għal qalbhom l-isport, kif ukoll hemm it-talima warajh illi l-importanza bażikament li nisimgħu lit-tfal u naraw x'inhuma x-xewqat tagħhom bħala l-imsport li jipprattikaw mhux naqfsu fuq l-isport